Inselmulkom, sinjuri, u nilqawkom għal xute dan il-programm li tkun ftit allegrija u ftit ferħ dal-pajis li tirrenja s-serjeta u t-toqol. Issa, jekk taraw xi ħaġa interessanti ibatulna. Anke jekk ma tarawx ibatulna fuq shooter at danusan.com. Ibatilna kulħadd, għax xorjari u ma jarax se jibatilna li xi ġifieri. Le għax kultant jekk ma tarax xi ħaġa, inti xorta għandek tinfuq. Eżempju, ħantik eżempju. Mhux nifhem. Ħantik eżempju, mela.
Barsa skala, u dilajn, fejn il-fajtata, ta' fejnu, mela mekk zbroffa dranaċ u minħabba da dranaċ in-nies ma jistawx jom. Allora jien qed ngħid, jekk in-nies ma jarawx navigators għaddejjin fil-baħar għandhom li li ċemplula jew jgħidulna. Ma m'hemm xejn. M'hemm xejn ma tistgħu għalli aħna nafżaw il-kotra, fim kif ta' Taf x'noqgħod ngħid jien?
Hmm. Ma ta' dranaġġ. Biex jiżbroffa jinstad x'imkien, ma biex jinstad. Biex. Mhux għax ikun hemm xi ħadd kabbari dan. Ikun għandar. Ikun jiflaħ. Ikollu submarin. Orra, orra, Ek, jinstat. Pero jiena, jiena, xina dal-program niprofa nallem bħas-soltu, tajjeb, bħal ħafna mill-programmi Maltin. Jiena nixtieq ngħidilkom illum nurikom iva. kif tista' tħol toilet illi jkun daħal fih tiftaħ, eżatt, submarine minn daw li jkun kabbari. Eh, ħanurikom kif. Uj! Mela, nilqakom fl-uffiċċju tiegħi fej ħa nurikom kif tista' tiżblokka toilet tajjeb mingħajr ma tuża kimiċi u mingħajr ma toqgħod tuża l-plunger. Is-sigriet ta' kollox huwa s-sapun tal-platti. Meta wieħed juża s-sapun, das-sapun huwa b'saħħtu biżżejjed biex ineħħi ż-żjut, ineħħi l-grease, tajjeb, jiġifieri vera b'saħħtu. Issa, li tridu tagħmlu huwa li titfgħu tazza sapun u tħalluh għal dik is-siegħa, siegħa u nofs hekk. Il-sapun bil-mod il-mod jibda idewweb li jkun hemm fit-toilet u hemm suppost illi jinfetaħ. Jekk le l-aħjar u jekk taraw li għadu għadu hemm, tajjeb għax hu jdewweb kollox, jiġifieri anke l-koko biex niftehmu għax ikun magħmul ħafna mill-ilma allura faċli biex idewweb. Jekk le imma aqbad b'orma mis-sħun u bil-mod il-mod ferraħha wkoll ġot-toilet u suppost għandu jkollok Toilet nadif.
Prosit, eh? Sorry. Tistenna si għaw nofs dan, ċans, issa najdlek. Tini ċans.
Inti xammat mux għax missejt bidħi. Le, le, le. Eh, u għandi si għaw nofs importanti ma jmur ħattu jiflaxjali. Ok, mela dik impo. Grazie tal-li tal-lemna. Eh, eh, xej, memx imniex. Immissa daqsek ħara u għanaddu għax ħaġa iktar importanti. U ħankunu qed ngħinu. Ija, mhux għalija. Mhux għalija, imma għal Puttinu bil-vips, bil-vips. Unfakrukom illi għat hemm il-labubos u s-set ta' affarijiet oħra illi tawna ġiljen u zowi kom qed nirċivu diversi offerti bi prezzijiet differenti, il-qliħ kollu milli ħad tkunu qed ittuna għandkom ħajmur għal Putin, ġifieri jkunu ftit iktar ġenerużi. Għadhom hemmhekk, għadni ma tlaqthomx mill-idejja, ħa narġa' nurukom li huma daw il-Labubus. Labubu Macaron, Paul in Wild, Labubu, Ħassipupu, Wild but Cutie, vera popular dak. Beanie Bubble dak ta' Very Hello Crybaby ukoll. U barra l-Labubus għandna daqsxejn ta' sorpriżi oħra. U insertajna waqt li rċevejna d-donazzjoni kellna lil Mirjana Content! Mirjana Content is here! Hawnhekk għandna basket affarijiet tal-Pop Mart inklużi l-famużi Labubus, jien għandi tnejn waħlin mal-basket tiegħi. Kollox rari!
Dan ir-raġel t'hawnhekk qed jagħmel biċċa ta' xogħol ta' vera u kull min ħa jixtri dawn. Tix tiffirmahulhom?
Jien niffirmahulhom.
Mela. Għall-kollha.
X'taħseb?
Niffirmahom.
Anzi.
Min ħa jixtrihom? Come għaddu għal Mirjana u niġu nifirmawhomlok. Deal? Deal. Promise.
U dawn ħa jmorru kollha għal Puttinu. Ibgħatulna fuq 9979799 kemm lesti li toffru għal Labubus plus dit sorpriża. Ara naqra, eh? Jekk intkom qed titħajru għal dawk il-Labubus jiġu qed jidħlu Labubu u affarijiet oħra, ħalli ma nħawdu. Labubi. Le, le, għax hemm Labubus. labub, labubu u affarijiet, labubu u affarijiet oħra. Alright. Issa bil-firma autografati minn Mirjana Conte wkoll, ħajtilqu bħala banċ wieħed li kollu ħajmur għal Puttinu ibatulna fuq dan l-SMS is-somma kemm ħatofru għalihom. Irridu naqtawha, tajjeb, sinjuri. Diki. Dan, daħal li messaġġ. eh, eh, Mela, jimprovajt dik tas sapun, imma sissa mhux tal-li ma ħadmix tal-li qisu nstat iktar it-twil. Ma ġara xejn għandi parir ieħor, għandi parir ieħor. Mela aqbad 10 cents, anzi, anka 1 cent jew 2 cent, kemm trid, kemm trid. Naħla għal importanti kollok 100 euro. Dur darek li toilet, aqbad 10 cents, itfaħħa lura u ara li tasal fit-toilet. U mbagħad għamel wix li l-plumber huwa available u jista' jiġi jiftaħu lef dal-jumejn li ġejjin.
Kemm ittihom il-plumber? Mela l-limt tal-lum, eh?